Alyň şafa ýagdaýyna düşjek bolupdy. Eýýup pygamber Allaha hamd aýdyp, tesbih aýdyp, zikr aýdyp duran ýagdaýynda Iblis, şeýtan heme ýagdaýdan çürňeşipdir. Bir şuny näşükürlige, Hudaý näme meni beýtýär-aý diýdirjek bolup hiç ýerinden baryp bilmäni, içi ýanyp gygyrypdyr-da asmana bakyp. Şeýtan. Tamam nökerleri daşyna alypdyr, Näme boldy diýipdirler. Eýýup pygamber meň bagrym ýakdy näçe derdi artsa Allaha şükür diýip otyby diýipdirler. Diýipdir şeýtan. Şeýtanyň tamam nökerleri üýşüpdir näme boldy diýipdirler. Şeýleşiň derdi artsa-da Allaha şükür diýip biziň bagrymyz ýakdy diýipdirler. Ýol aýdyň diýipdirler, muň bir ýerinden baraýlyň diýipdir. Dünýä taryh sebit bolup barýar bu gürrüň. Onda olar aýdypdyr, Aýna makruk, aýna ilmukellezî ahlakte bihi men maza, Hany seň mekirleň, hokgalaň, ýollaň kän nirde diýipdir, öňki ummatlardan azdyranyň hi bir ýerine baryp bilmediňmi diýipdir. Malyň üstünden, ogluň şoň üstünden, dosuň üstünden. Batala zalika kulluhu fi Eýýub ala nebiyina we aleýhi salatu wessalam. Hemme mekirlem, hemme hokgalam batyl boldy Eýýubyň üstünde ýöredip bilemak diýipdir. Her ýerinden marýan diýipdir. Eýýub pygambere ýawaýanak diýipdir. Onda olar aýdypdyr, Şoň ýanynda kim bolýar? diýipdirler. Zenanasy bar ýanynda diýipdirler. Hany heleýi, heleýiniň üstünden bardy azdyr diýipdirler. A sapdym, indi boldy diýipdir. Heleýiniň üstünden barmapdym men diýipdir. Oňam şeýtan Eýýup pygambaryň zenanasy bir zat getirmäne gidende, Öwünden çykyp, Eý, Allaň bendesi, haý gyrnak diýipdir, haý zenana diýipdir. Şeýtan, Eýýup pygambaryň Rahymat diýen zenanasyna, Hany adamyň, hany äriň diýipdir. Huwa hada yahukku quruha. O derdi bilen gaşynyp duran meň ärim da diýipdir. Şikefe aýdanda, Şeýtan ajyp ýol tapdym diýipdir. Näme? Huwa haza yahukku kuruhahu, aý derdiň içinde gaşynyp atan-da diýipdir, zeýrenjegini bilipdir-de. Şu kefi eşidende, hä muny azdyrsaň boljak diýipdir, zeýrendirseň boljak diýipdir. Hany siz ozal mal-garaňyz bardy, ho gitdi hemmesi diýipdir. Hany oglan-uşak, ho hemmesi gitdi diýipdir. Şeýtan beter tamaly bolupdyr. Bu bolmaýar kebijile diýipdir. Siz bir açylmaly ki bu günden diýipdir. Äriňde şu derdiň içindemi adamyňda diýipdir. Hawa. Onda diýipdir, gowy ýol aýdaýyn diýipdir. Aňsatjak rahatda açylýaňyz diýip işiňiz diýipdir. Näme etmeli diýipdir zenanasy. Onda bir Bismillah diýmänjik diýipdir, bir dowaryň damagyny çalsyn diýipdir, rahatjyk açylýar äriň diýipdir. Ýa bir içerim suwuny Bismillah diýmän içsin diýipdir. Allaň adyny tutman içsin diýipdir. Bilgeşilje. Hudaýyň adyny tutmany bir lukma bir aksym nahar iýsin açylar diýipdir. Ýogsa da diýipdir, Hudaýdan başga zada bir sežde dasyn diýipdir. Gülala bolýar diýipdir. Bir buta bir zada bir sejde etsin maňlaýyny ýerde goýsun diýipdir. Tüýs şeýtanyň halys aýtýan kepide. Gaýtaýdyn, ey jemaatlar, men aýdyp bilen gürrüňini görüň. Biz zaňňar bir betbagt, bir Alla uran, bir şeýtanyň aýdyp duran kepini gör. Bir malyň damagyny çal, ýörite damagyny çalmaly, bismillah aýtmany. Bile dura.

Ulukan waswasasynyň ýolunyň biri adama bir zat kökezýär, bir ýol, Bä, meň peýdam şuň içinde-ow diýdirýär. Soňraky zererlerini ýada salmaýar. Öýüniň berekedini aýyrjagyny ýadyna salmaýar. Gül ýanak är-heleý ýa oglanuşak ýa ene-ata ýa doganjyk bolup ýaşap duranlaryny ýatdan çykarmaýar, ýatdan çykarýar. Dünýesiniň berekedi gidip, gabrynyň nury gidip, kyýamadyň nury gidip, iki dünýäň awarra boljagyny ýadyna salmaýar. Pakat şoň hakylyna bir zat ýadyna salýar, Şeýt-de goýber diýýär. O hem soňram o pahyr-da şoňa allansa, o zerer çekýär-de, haý kenara geçip, o hem lakgyllap gülüp ony masgara etýär-de. Ajap meň kepime, meň was-wasama allandy diýip. Niçe ýaş gül ýanak oglanlar bar, işleýän ýerlerinde şeýtanyň kepini allanyp, agzy-burnundan çykdylar. Daş ýerlerde işläp beren gülala türkmen oglanlar. Bir bolar-bolmazyň kepine gidip, nagadar berekedi gitdi bir topar gülden owadangy oglanlar bar. Näçe-de abraýly ene-atasy Allah, Allah diýip geçen gelinler bar. Şähere göçüp ýa obanyň içinde bir bolar-bolmaz bir biderek boýdaşyň kefine allanyp, imandan çykyp gitdiler. Näme diýip, Seň äriň seni tabel almaýan bolsa, ynsan niýazy bar mähebbete diýip başlaýar-da. Halys şeýtan başlaýar-da. Sen äriňden mähebbet göreňak, ynsan mähebbete niýazy barki diýip başlaýar.

Soňram ölinçä günäden çykyp bilmejegini ýadyna salmaýarmy? Içdiçkin gara ýere girjek we Allaga jogap berjek, ony ýada salmaýarmy? We kyýamat güni mähşer meýdanynda Nebi Ekrem aleýhissalatu wessalam we beýleki pygamberler we hesap-kitap ony ýada salmaýar-da. Sen mähepetden ýazyň bar diýýär. Aslynda seň zendegiň ýok ki diýip masgara edip başlaýar-da. Hamany ulukan hakyly aýdyp duran ýaly etýär-de. Ýa seň äriň şeýle diýýär, ýa seň zenanaň şeýle diýýär. Oňam bir günäh, günäh, haram zady ýadyna salyp, hala işläp beren hem kary bolsun, hala hem saýasy bolsun, hala beýleki her ýerden bolsun. Gatnaşyp bereni bolsun. Bir peýdasy barmyka diýdirip bir ýaňa eltýä, o hem şony heläk edipdi, biabrey edipdi, haý beýlek geçip gülüp durýada, şeýtanyň edýän işişi.